ماواں تاں ٻال تتی ہوا توں ہی بچیندی ہن۔ اساں تاں سمجھا ہئی جو اساکوں بچیسیں توں۔ بزدل جئے تیڈے لوک ہیں اے مولی ڈریندے ہن۔ ہیں میڈا اللہ سچ اے اساکوں سڑیسیں توں۔ اور اے جے بندے دا تاں اساں ہتھ ہی ناسے گھندے جیڑھے بندے دیاں ہن ساکوں آن تے کوندھیاں گالھیں کتھے سندے ہاسے بھیڑا کہندا اچا ابرن ڈیڈھ دے مرنے ہوئے نہ جیویں سندیاں پوندیاں گالھیں اور اساں اگے مریض ہیں دل دے وت بیماری جوان تھیسی کوئی تیڈا دیگر نکلنا ٹبیاں تے بیا خیر ائی زیان تھیسی کوئی اساں اگے مریض ہیں دل دے وت بیماری جوان تھیسی کوئی

جیکر تیݙے گلے کر تے لوکاں نوں بھڑکاووں توں وی ساݙی نہ سݨیں تاں اساں کݙے ونڄوں کݙے ونڄوں مندر دیاں ہݨ ٹلیاں ونڄ کھڑکاووں مہربانی مہربانی توں وی ساݙی نہ سݨیں تاں اساں کݙے ونڄوں کݙے ونڄوں مندر دیاں ہݨ ٹلیاں ونڄ کھڑکاووں

سائیں ڈوڑا ہے آ پیار مچائیں اللہ بئی دے سی بھن ہاتھ تے وانگ متاں کھل نکلے آ گلے دے وات جھیڑے لا اویں کر ون جانگ متاں کھل نکلے بہوں وقتل ہے ساڈا ہاں سوڑے میاں کر کوئی رنگ متاں کھل نکلے ساݙے ہاں ای چلوی کھل ڳالھ ڳئی ساݙے ہاں تے دانگ متاں کھیل نکل توں نہ ملسیں تاں مر ویساں میں اپنی جان ݙیساں چا توں نہ ملسیں تاں مر ویساں میں اپنی جان ݙیساں چا اے ڳالھیں ہن میاں ڳالھیں تے ڳالھیں سوکھیاں ہوندیاں اڄݨ معصوم ہیں توں وی اساں وی دل دے تھوڑے ہیں میݙی جند جان جند جیوی محبتاں اوکھیاں ہوندیاں مہربانی سائیں اور اے غزل دے چند شعر ہیں میݙا روحائی بھوئیں تے کچھ تبدیلیاں کیتیاں ونجن میݙا روحائی بھوئیں تے کجھ تبدیلیاں کیتیاں ونجن یاول میڈے نیناں چوں اے نور نتارا ونجے اور سجھ دے کانی اس واری کجھ جوڑ تے چھکے ونجن اس دا ہتھ نہ میڈے تھل دو ڈھیر الارا ونجے اور اکھیں دے وچ عزتاں ہوون رل مل کھیڈاں ہوون پچھلے دور دے لوکاں نوں اس دور اتارا ونجے۔ مہربانی ساݨی مہربانی۔ اکھیں دے وچ استاں ہوون رل مل کھیݙاں ہوون۔ پچھلے دور دے لوکاں نوں اس دور اتارا ونجے۔ اور ہݨ تاں بابا مر ڳئے چاچا ہݨ تاں سن پتریرن۔ ہݨ تاں بابا مر ڳئے چاچا ہݨ تاں سن پتریرن۔

اور جنت دے وچ ہوون شالا علوی ٹبے تھل دے جنت دے وچ شالا بکھدے ہاں کوں ٹھارا ونجے مہربانی سائیں اور اے غزل دے چند شعر ہیں کوئی تاں اتھے مارا گیے خون جو ڈسدا پیے کوئی تاں اتھے مارا ڳیئے خون جو ݙسدا پیئے کائی تاں اتھے روندی رہیئے کنگݨ بھنے پئے ہن کوئی تاں اتھے مارا ڳیئے خون جو ݙسدا پیئے کائی تاں اتھے روندی رہیئے کنگݨ بھنے پئے ہن اور قبراں اتے ٻلدے ݙیوے ݙیکھ کے روندا ریہاں قبراں اتے ٻلدے ݙیوے ݙیکھ کے روندا ریہاں۔

اور تیڈا گلہ اساں بھیڑا کتھے سن سگدے ہیں تیڈا گلہ اساں بھیڑا کتھے سن سگدے ہیں تیڈے پاروں شہر اچ ساڈے تھوڑے رولے پئے تیڈا گلہ اساں بھیڑا کتھے سن سگدے ہیں تیڈے پاروں شہر اچ ساڈے تھوڑے رولے پئے ہن اور

بھوئیں تے کوئی نئیں گھر اللہ دا سجدے رلدے پئے ہن اے مسجد تاں شیعاں دی ہے اے مسجد تاں شیعاں دی ہے اے ہے سنیاں آلی بھوئیں تے کوئی نئیں گھر اللہ دا سجدے رلدے پئے ہن اور چڑی چوگاں چگن گئی ہے لٹھے ڈیسن پارھا چڑی چوگاں چگن گئیے لٹھے ڈیسن پارا روشن دان اچ لالی مائی دے آنے لتھے پے ہن اور پچھاں ڈیہاں قیامت آسی مک گئی ہر شے الوی شغل میلے مک گئے سارے بندے بچے پے ہن مہربانی سر اردو دی غزل اسی جائی تے پاسورڈ کے